Hemmäňize salam, siz bilen Ataş Gapbasow, The Abbas kanalyna hoş geldiňiz. Bu günki wideomyzda Däli dädäň Iblis albomyna obzor edýäs. Men her bir aýdymyň üstünde durup geçjek we sözme-söz derňew etjek. Bu wideoda aýtjak zatlarym meň diňe öz pikirim, şoň üçin ikimiziň pikirimiz deňem gelibiler, deň gelmänem biler. Köp gürläp siziň wagtyňyzy alyp durjak däl, şoň üçin göni wideo başlaýaly.
Kelle boş jübüt doly Kelle boş jübüt doly Seňki ýalňyş meňki dogry Oňa ýaşy many öý gerek Maňa giňräk howly Şu taýda ýekeje ýalňyşlyk bar Meňki ýalňyş seňki dogry diýýär emma aýdym aýdanda seňki ýalňyş meňki dogry diýýär.
Kelle boş jübüt doly. Aýtmadyk zadym oňa ýaşy many öý gerek Maňa giňräk howly Meň pikirimçe munýalak zatlary düşündirmek gerek dälmikä diýýän

Somali iň pristupnostyn köp ýeri somaliýalyk diýä daş döwrüm diňe tipa ogrular talaňçylar şony ýalak diýä dörä. Eller boş jübi doly i Seňki ýalňyş meňki dogry Oňa ýaşy many öý gerek Maňa giňräk howly i

Ýalta adamlar edil şo wirus ýalak çalt ýaýraýar diýýär. Barmaklaň daşynda daşa daş Dastin Porýe Gidip barýa ýaş hem terbiýe. Men şu taýyna düşünmedim. Ýüzükler zatlar hakda gürrüň gidýä ýöne Dastin Parýäň näme dahylly ýeri bar men şoňa düşünmedim. Karoç kim bilýän bolsa komentarýada ýazyň maňa gaty gyzykly bolar okamak bilmek. Hemmäňize sag boluň.

Ikinji manysy bolsa näme? Biçiň nämedigini özüňiz bilýäňiz. Jemepleň agzy nämeden doly bolýanyny özüňiz bilýäňiz. Jübsi boşlugy üçin agzyny bir zatdan doldurýarlar. Näme ýasaman öwrendik. Kagzyň bary ogurlyk şonda-da owunjyk baryny gazanan ýaly öwündim. Ogurlyk etmek erbet bolan ýagdaýynda-da şol ogurlap Gazandyk, öwrendik diýýä, pul etmän diýýä, ol problema däl diýýä. Adam ýeňil ýol bilen pul gazanaýyn ýagdaýynda-da, özüni birhili geroý hökmünde görkezmek üçin, birhili beýlekilerden beýik tutmak üçin, men şo zada dostoýin adam, men özüm gazandym zat diýip, şeýdip birhili öwünmäni gowy görýär adamlar-la. Şoň üçin şu taýda belläp geçýär-de, ogurlyk eden, ogurlyk edip gazanan zadynam, tipa, özi gazanan ýalyk edip, öwünip gurlaýar diýýär Dara. Maňa gerek, tanşym maňa gerek, Kaşym çyzyp gerek, ýagşyňa seret meniň. Ýagşylyk edeniňe düşünmez bular, Sowup bilmeýän adam düşünmez pula. Ýagşylyk edeniňe düşünmez bular, Gaty güýçli setir. Sebäbi men özümem durmuşda gaty köp gabat geldim. Adamlara näçe kömek edýäň, ýagşylyk edýäň, wsýrawno şo zada düşünenoklar. Mende nägilek bolup geçýär. Men köselen wagtym maňa elini uzadan adam kän bir bolmady, kän bir kömek eden adam bolmady. Meň özüm prinsip şon ýalak adam. Kän bir ondan mundan kömek sorap ýöremok. Diňe özüm galjak bolýan, özüm bir dyrmyşjak bolýan, özüm dişlejek bolýan öz kusojygymy. Düşünýän şto nägile kyn düşýänini. Sen naprimer bir zat etjek bolýaň, kelläňde bir pikir bar, ýöne hiç kim saňa kömek edenok, hiç kim goldaw berenok welin, gaty agyr gelýär. Onnoň şon ýalak zada düşünip, menden kömek soraýarlar welin, men barymda-ýogumda edip kömek edýän. Ýöne wagtyň geçmegi bilen köp, köp adam, köp adam, käbirleri olar ýalak däl, gaty az adam edeniňi bilýär, ýöne Togsan togsan bäş prosent adam edeniň bilenok, kak butta uje wagtyň geçmegi bilen sen şoňa bir zat doljun ýalak edip hasaplaýalar. Sen şoň ýagdaýyna düşünip etjek bolýan kömegiňi seň bir slabostyň hökmünde kabul edýäler-de, seni ejiz görjek bolýalarmy näilik, bilemok şon ýaly zat bolup geçýär. Onnoň ýagşylyk edeniňe düşünmeýär bular diýýär-ä, Hakyky men şoňa şoň bilen ylalaşýan gaty güýçül setir şul aýdymda gaty güýçül sözleň biri sowup bilmeýän adam düşünmez pula olam düşnükgil zat sen näçe gazanaňdada sowup başarmasaň sen hot ýüz dollar gazan sen bir aý ýaşaýaň müň dollar gazan şo bir aý ýaşaýaň ýöne pri etom seň durmuşyňda üýtgeşik üýtgeýän zat bolmaýar patamuşda

Sowup bilmedik adam düşünmez pula bolýar. Köp pul gazanyp görmedik bolsaň, onda-da sen gazanmadyk adam düşünmez pula bolýar. Şo manyny berýär. Apätje bu taýda meň hemmesi öz pikirim. Meň pikirim ýalňyşam bolup biler. Albomyň içinde alty sany skit bar. Bäşisi her namaz wagtyny aňladýar. Altynjysy bolsa Kyýamat. Albomda üç-dört sany personaž bar. Kelle boş jübi doly aýdymdaky adam, personaž, jaňy alyp işe baraýyn, meseläňi çözýän diýen adam. Indi ol özüne göwni ýetip ýören adam-da, pul ýasap, zaý edip, lýuboý meseläni çözüp ýören adam. Onnoň ýaňky Aýşdeden oglana diýýär, Dara, sen olary diňleme, kim näme diýende näme, men

Eý, kim näme diýenini näme, eý, kim näme diýenini näme Iýmäne gelmejek bolsam imana gelemde näme, ah, Edenimi diýmän edäýin, alawa girmän etaýin. Iýmäne gelmejek bolsam imana gelemde näme diýä, Şu durmuşa gelip diýä, öz islän zadymy etmejek bolsam diýä, Iýesim gelýän zady iýmejek bolsam diýä, Imana gelenimiň manysy näme diýä, Edenimi diýmän edäýin. Etjek zadymy aýdyp etjekkäl diýýär. Men edenimi edip geljek diýýär diýýär. Oň üçinem diýýär, oda girmäne taýýar diýýär, alawa girmäne taýýar diýýär. Şu ýoldan gitme ýa şol işi etme, ýanarsyň, bişersiň diýýärler-ä bilýäňmi? Men şo zada girmäne taýýar, men ýanmana-da taýýar. Näme etmelem bolsa ýöne men şu durmuşdan özümkini alyp ýaşajak diýip.
Men gaty dinara ulan seret ulanýan miswak. Seret ulanýan miswak. Miswak bolsa çöpjagaz, Afrikada has populýarny, arap ýurtlarynda taçnije has populýarny. Bir ujy karoçe diş çotgaýa alyp syh-syh, araplar, afrikanlar diş çotga derek miswak ulanýarlar. Miswak. Diýilýär şo zada-laý. Işiň gowy arassalaýar diýip, şony ulanýarlar. Köne döwürden bäri ulanyp gelinýän zat. Agzyň hapy däl, çynym ulanamok hiç zat. Agzyň hapy dälliginiň özüňiz manysyna düşünýäňiz-a ikinji manysyna-laý. Özüm birden tyrsamam oýunynok wyždan. Pul gazanyp bolunok çaýy maňlaýa çyrşap. Bujagazam güýçli setir, yrymlary bar-a, Çaýy guýaňda köpürjik çyksa, şony maňlaýyňa degir puluň köp bolýar diýýär-ä. Şeýdip pul gazanyp bolanok diýýär.
Maňa birazajyk pul ber diýdi Wele. Ýadamydyňmy hemme zadyň keýfini alyp. Köp adam öz ýagdaýynyň ýetdigine görä arzan zatlary almaly bolýar. Lam şu taýda diýýär sen ýadamadyňmaý arzan durmuşda ýaşap näme alsaňam köwüş alsaňam arzanyny alýaň köýnek alsaňam arzanyny alýaň. Doly bermejek bolsa kesip alyň. Ýüz prosent bermejek bolsa öz bölegiňi kesip al diýýär.

Ýaňky indi jaň edip meselämi çözüp ber diýen oglan bara, polibom muňa bir zatlar bermeli-dä. Sen bermeli zadyň haçja bir ýarsyny geçir şu wagt diýýär. Onda barymyza ýeter onuň diýýär ýaňky. Meňem bermelidem bar diýýär. Şolar bile hemmämize ýetýär diýýär. Ýaňam bardy ýitireli diýýär. Getirdiň göni ýok edýäs diýýär, ýitirýäs diýýär. Pişeýän ýaly titrediň. Ýaňky çözmeli mesele bar-a, şony etjekkä diýip oturan adamy üşän ýalygadyp titredýäs, gorkuzýas, ilki sapar pikir eder ýalak, göni bir gezekde bolýa diýer ýalagad elýär. Şo durşuna barsa maňa gowy-da, bagtym alsa ederis-dä toban, oturmaly-tanamaly kobra, puluň bar, net! Maýly garry. Diýendi näm i. Kim näm diýeni näm. Şo durşuna galsa maňa gowda meň şu wagtky oturan ýerim hiç zat üýtgemese tam sen jaň edýäň men seň meseläňi çözüp berýän senden bir zat alýan ony gorkuzýandanym onnoň indiki jaň edýä oň meselesini çözüp berýän i şu durşuna hemme zat galsa maňa gowda diýä Meň hiç hili problemam ýok diýýär. Onuň wagty bolsa diýýär, ederis tobanam diýýär. Ol indiki problemalaý oturmaly, sanamaly, gorap, olam pul, işjeň puluň, puluň baryny äkitmeli gabra, olam iň düşnükli setirmika diýýän, Makedonskiý ölende haýyşt edýär-de, men Ölümden soň tabydymy götereňizde, meň kelmem şeýdip daşyna çykaryp, neme öwlüýär äkidiň diýerdi. Hemme adamlar görsün, taryh boýunça iň uly imperiýany gurdum, dünýäň üçden bir bölegini basyp aldym, ýöne şonda-da diýýär, o dünýä barýan diýýär, meň el kelmem boş diýýär, mende hiç zat ýok.

Wagyzmy, ýadyma düşenok, bir ýerde eşidipdim, gaty kiçiräkkäm, Hudaý seredip dur diýýän, ýöne garaňky bärde-de. Bir ogry bar, ýaňky ogurlyk etme, etme diýýärler-dä. Onnoň çodugyny bilip-le, olam, Aýýo, men görkezip edemog-a diýýär, hiç kim görenok-a diýýär. Adamlaram diýýär, O, seni hiç kim görenok diýip beýtmeli däl, seni Hudaý görüp otyr ýokardan diýýär-de. No bulam gorky guraýandylar. Ýöne indi elem eger-de ogurlyk etmese-de bolanok. Indi bir aýdyp şol aňyrdan gelip dur köşeşmeli şonda. Goňşusynyň towugyny ogurlaýar. Öz öýüne gelýär dämi ýataga girýär. Bu taýda towugy bogup öldürýär-de. Äý meni şu taýdan-a hudaý görmez-ow diýipler. Garaňky ýere gelip öldürýär-de şu taýdan meni hudaý-a görmez-ow diýipler. Wse rawno düşünenok, şda hemme ýerde-de hudaý seredip duran-da.

Resko çalt birden galyp gidäýin ýada re.
Ey get some money. Maňa birazajyk pul ber get some money. Pul barada bolmasa mena eşdemam hasabym edemok geçmese bar hasaba kitap bilen gorkuzýaň edenok uly tapawut. Hasabym edemok geçmese bar hasaba meň Jübime bir zatlar düşmese, men ol adam hökmünde hasabam edemok diýen manyny berýärdi. Kitap bilen gorkuzýaň, edden okuly tapagy üçin. Düşündik indi biz, bul oglan mesele çözýär, ogurlyk edýär, adamlary gorkuzýar, ýene bir topar ýalňyş hereketler edip ýaşaýar dary. Ondan, polibom, bardyr allan, sokan adamlarynyň içinde kitap bilen gorkuzjak bolan. Kitap bilen gorkuzýan diýýän sözüniň sebäbem,

Puluň baryny äkitmeli gabra. Güçli.
Gaty güçli. Skida geçeli. Öyle.
Onda. Ýetiňli. Ýan gadymamy? Bir diňle karoçe neme owulka oglanlar bilen gitdiňiza öýtüp peýdetmesene gitdiňiza oglanlar bilen beýleki oturdymyza gowja zatlar zat bar diýip soňky nomer nogradaýda şonuň.

Men saňa belet ýa-da ştada beledi aýratyn belläp geçipdir. Znaçit, otsylka bärde belet film hakda gidýär. Belet filmde gördüm bu kinony ýa-da. Meň öz pikirim ýalňyşam bolup biler. Dyrnagyň bilen dyrmyş maňa. Dymyk bolsada sen bir dymma-da. Bahaň ýok ýöne senem gymma-da. Bahanaň ýok onda gürrüň pulla-da. Dyrnagyň bilen dyrmyşyp maňa düşnükli. Durup geçjek däl, özüň ozguje gözüňize gelendir, näme hakda gürrüň gidýär? Dymyk bolsa, sen bir dymma-da. Bärem düşnükli. Bahaň ýok, ýöne senem gymma-da. Bu taý näme manyny berýär, gyzyň bahasy ýok diýýärler-ä. Ýöne senem gymma-da diýende, hemme kişiňem bahasy bar, ýöne prosta sen gymmat düşýäň, gymmat durýaň diýýär däri. Bahanaň ýok, onda gürrüň pulda-da. Sen meň bilen bolmajak bolup hiç hili bahana tapyp bileňok diýýär. Znaçit, hemme zat pula direýär-de, gürrüň pul hakda gidýär däraý. Meň saňa hödürleýän pulum seň isleýän puluňdan az-da diýýär. Bilemden, hemme zat arkaýyn otur gözüňde, tapmaçam, jibimok, söýgi ýok bu ýerde, ikimizem düşünýäs. Başdaky iki setir-ä düşnükgil, tölenen hemme zat arkaýyn otur gözüňde, tapmaçam, jibimok, indi gözleňimize getirýäs. Nägile kwartirada otyr, gyz oglan birinji gezek gyz oglanyň oglana seredip şeýle ocenwid edýär däri. Näme näçe puly bar karaý diýip şeýdip pikirlenýär. Bärde söýgi ýok diýýär, ikimizem düşünýäs bu zada diýýär. Gürleşeli açykdan, seniň bu durmuşa aşyk däl, bir topar nätanyş daşyňda. Bu ýerde gören hemme zadyňam ýalandan.
Dawaý gürleşeli aç-açan diýýä. Senem bu durmuşa aşyk däl diýýä. Şu durmuşy söýýänligiň üçin diýýä, şu taýda oturaňok diýýä. Keýp edip diýýä, bir topar nätanyş adamlar daşyňda diýýä. Şolaryň arasynda durmuşy söýýänligiň üçin oturaňok diýýä. Bu ýerde görýän hemme zadyňam ýalan diýýä. Olam näme manyny berýär? Biz ýalançy durmuşda ýaşaýarys, ýalançy dünýäde ýaşaýarys. Iki bokal içseň maňda diýýär. Ýagny iki bokal içdiň diýýär, seň beýniňde diýýär.
Sen erbet diýýär, sen erbetdigiňi bilýäň diýýär. Sen bu zady görkezmäne çekinme diýýär.
Saňa ýetmedik zady Bilýäň diýýä. Has dogrusy sen sypdyran zadyňy bilýäň diýýä.
Näme zat bu zat diýýä. Söýgi içinden gözleýän zadyň diýýä däne. Men şeýle kellämde resko perewod etdim, ýalňyş bolsa kommentariýada ýazarsyňyz.
Gök ýol bu baly joraňam mal Maşynam kän Howa gaýdyşynam bar Bu iki setirem düşünip gülmekä diýýän be muny ýalak ýerlerde kän mal durup geçesim gelenok.
Näme ýetmeýänin aýt şuňa Näme ýok näme çak Düýjüp batyrma üýşüp daşyny. Ana keçeli şu samsyk. Gerek maýç zatlar çyndan Asyllyja ýaly görseň daşyňdan Durmuş olarmy mundan Utýamykam diýen günde utulsaňam. Daşyňdan göreňdä diýýä asyl asyllyja bir gyz diýýä çyndanam gerekmaý şu edýän zatlaň saňa diýýä durmuşda Şu wagtda keýp edip börsiň, gaýdyp börsiň, utýanmykam diýip pikir edýäň diýýär. Ýöne aslynda sen ýa utulyp börsiň bu durmuşdan diýýär. Ertir görse tananok birem seni. Gaty güýçli setir ine. Gaty güýçli setir. Şu gün kim bilen keýp edip neme ýatyp duran bolsaň, ertir giç hem seni tananok, ertir saňa derek başga birini çagyrýarlar. Tak şto Pikirlensene diýýär. Biraz pikirlensene özüňi ýigrenmede Gerek puluň özüm beren Joraň gerek kal diňe özüň gerek. Gyz indi bul oglan oturyşykdan şu gyzy has bir asyllyja gowja görýädärä sen diýýär beýdip görmedä diýip meň bilen boluber diýýär men diýýär özüm hemme zadyň çykdyjylaryny ýaparyn diýýär hemme gerek zadyň nem ederin diýýär joraň wapşe gerek däl diýýär hatja bir münt mundan öň joraňam alyp gel diýipdi

Meň üçin iň gowy aýdym şu. Maňa okamak gyzykly bolar kommentariýada ýazyň sen haýsy aýdymy has gowy gördüň albomyň içinden.

Bir Lemedelliä Jekkileň nomyny berýär, bulam çagyrýar jorasy bilen. Ýöne jorasyny dälem, bu gyzy gowy görüp galýar. Onnoň asyllyja gowja gyz eken. Ýöne näme üçin beýdip bör, munýak zatlar bilen meşgullanyp bör, keýp edip bör oglanlar bilen diýip, gyzyklanma guraýan oglana. Onnoň diýýär, sen hiç zat alada etme, men bar diýýär, men özüm hemme çykdaý jyň ýapýan diýýär, beýdip neme edip bolma diýýär, meň bilen boluber diýýär. Oňa düşündik. Indi şol gyzyň gözi bilen seredýäs, Sary, o gyz nägilik durmuş geçipdir. Şul aýdym gussy bilen düşündirýä. Gyz ýönekeýje diýä, işeň gir diýä, dynç almana wagty ýok diýä. Ýöne joralary muňa gep berip başýa. Dawaý joram diýä, şu wagt diýä, ine şunýa keýp edip bolýa diýä, pul gazanyp bolýa diýä, ýaş wagtyň diýä, özüňem bir owadan islenýän gyz diýä, dawaý diýä, Ýol gideli özüm kömek etjek diýä. Karoçe şu wa Alya pul berýäkäler diýä. Hemme kişem seň bilen gyzyklanýa diýä. Bolýa diýseň bular taýýar baý durmuşyň gapylaryn aç maňa.
Sen bolýa diýseň bolýa diýä. Göni baý durmuşyň gapysy açylýa seň üçin diýä.

Ikinji manysam oglan bilen bolup gör diýýär. Ýatdan çykar diýýär açlygy diýýär. Birinji şol içip gör diýýäni, näme üçin şo pikire geldim, sebäbi birden başy aýlanyp başlady diýýär. Etjek, doňýar, başy aýlanýar gyzyň, şul aýdymyň sesini gatyrak aç diýýär. A ikinjide bolsa, indi başy aýlanmak näme manyny berip bilýär. Oglan bilen bolup ýatyrka, soňuna gelende başy aýlanyp gidýär, sesi

Güçli kuplet, güçli kuplet. Bärde hiç zat düşündirip oturjak däl. Ejelerimiz gaty hemme zat alada edýär. Şolaryň jany sag bolsun. Hemme ejeleň diýäýjek zady öz çagasyny gorajak adamdar. Bulaşyk maşgaladan çykmadygyny aýdyp geçýärdaray bärde. Ejesem gije jaň edip, ýagdaýyny sorap, gyzynyň nirdedigini, aňrydy ogluny. Eý, goňşular näme diýer zat? Bir asylly maşgaladandygy belli däl-ä bu taý, bu taýda eýýäm gyzyň-a. Onsoň, dabaý, ýarym sagat döneýe giý, bilemok galan zady. Nu, obyçny ejeleň bir diýäýjek zat-da, alada edip-le. Indi şujagaz ýeri, şujagaz kuplet gyzyň aýdýan sözleri ejesine-le.

Näçe degil gyzy jaňa şak düşgün Ylga özüňem soňam yzyma düşer Biderek ýere bahana tapma Arkaýyn bol näçe bolsada bahaňy ýap Agzy açyk gapjyk Biderek gürleme agzyň açyk ýap çalt Erbet ýagdaý Aý şeýdýän şu gün üçe goýber öýe gaýdaýyn Bärde oglan diýýä tipa men näme diýsemem sen resk etmeli bolýaň diýýä men aşak düş diýsem düş diýýä Köp gürleme diýýär, nerwini oýnama diýýär. Sen diýýär, näçe pul bermelem bolsa men berjek diýýär, ýöne sen şu wagam eň bilen git diýýär. Bu gyzam haýyşt edýär, erbet ýagdaýym, haýyşt edýän, şu günlükçe goýber, öýe gaýdaýyn diýýär. Şu gün azar bermäýin-dä diýýär. Ene oglan muňa jogap berýär, ine-le,

Bir topar nätanyş gülkünç bolmasady gül Çykmaz indi ýadyňdan, bermeseňem üns Sen kime degişli, bilýädiň ýaly düýn Bolmazmyka bular, hakykatdanam düýş Hiç kime bagly däl ýaly, seň göwnüň hoş Aşagyňda beýns, arzuwyňda poş Jübüleriň doly, ýöne içiň boş Gaýtalanýan günler, gidip barýar ýaş. Gaty gowy aýdym, gaty gowy aýdym.

Oglanlar bilen otyrs. Näme boldy? Ýene ejem bilen sögüşdim. Bu düňk öýe gelmäniň üçinmi? Hawa.
Gaýt bolmasa bärik. Maşyny ugradaýdagyň diýdimde. Boldy, boldy. Ýa baryp jaň eder aýry. Bulaýdym, bulaýdym.
Halat etme balam, ölýäs şo.

Gowja gowja aýdym bärde diken bir goşup biljek zatlarym ýok. Bir iki ýerini durup geçesim geldi. Ýöne meň diýjek pikirlem, meň aýtjak zatlarym dogry däl bolmak ahmal. Şonuň üçin hiç zat diýmezligi saýladym.

Howaa dünýänem. Melek şu käki ekeniň gyzyň wara hakykatda. Şo wara bärden gitdä diňle. Öýüniň ýanyndan barda şo taýlarda bir ýerdedir. Bollar bolly.
Alla hemişeki oturýan ýerim öýki çyn. Çynba.
Gaçyp gidem bar ýaragym. Bolly bor reska bolly bolly. Sen kim aw sen ogly.
Joralar üýtgedýär.
Joralar bilen keýp etmäne gelýär bul oglanam özüne belläp alýar ýaňky gyzy i sen i sadalad etme puluň hemme zadyň öz çykdajyň özüm ýaparyn diýýär bu gyzyň beýdip börenini ejesi bilýär ýöne öýüne ýygnajak bolýar ýöne gyz ejesiniň dawaýyny berýär azar berme meň öz durmuşym men edenim etjek keýp etjek diýýär ondan soň ejesi öýden kowmaly bolýar gyzy gyzam aglap Bul oglana jaň edýär. Şuny-ýa, şuny-ýa men ejem bilen sögüşdim diýýär. Onsoň bul oglanam gel-ol-la diýýär, keýp edeli daşa diýýär, näme problema diýýär, kluba gel. Bu gyz klubda birazajyk içýär zat edýär dänim, erbet bolýar i şoň üçinem bu gyz bul oglandan gaçyp gidýär. Bul oglanam bu gyza jaň edýär, gyzyň eli öçük, ýaňky meselesini çözüp beren oglanyna jaň edýär dänim, şo tapyp beren gyzyňy dawaý öýüniň ýanyndan garawulla dänim, tut dänim getir ýanyma diýýär däraý. Ýaňky oglany aňryk gözlemäne ugrat-da, gyzy gözlemäne-le, özem şol oturýan, öňki oturýan ýerimize getir diýdi-de, kwartira getir diýen maýyny berýäderi. Indi muň özem şol kwartira barýaka ýolda muny aly taýak saklaýar. Şo aly taýak bilen edýän gürrüňlerini şol aýdymda aýdýadary. Ýene bir belläp geçesim gelýän zat bar, albomda Asnownoý Rebiň aňyrsynda aýdýan sözleri bar, esasanam şu agam aýdymda köp ulanypdyr. Gaty ýerlikli ulanypdyr. Göwnüm ýetdi. Gaty gowja fişka, gowja ulanypdyr. Artygam däl, azam däl. I şu agam aýdymda has gowy gelişipdir. Jan beripdir däri aýdyma gowjalaý.

Biziňki diňe ýaşyl agam, gitjek bolýas daşyraga, Balag Balenciaga laýyk kagyz daşamaga. Diňe ýaşyl laý diýýälera şon ýalak biziňki diňe ýaşyl agam diýýä. Balenciaga brendiň özi köplenç uly uly zatlary çykarýa ýaňky uly dokan krasowkalar giň giň balaklar i şu taýda tipa balagymam balenciaga diýýä dara uly dokan diýýä tipa jugusam uly dokan diýýä pul daşamak üçin laýyk diýýä. Pullar bir birine dolanan geldik suşi bara sagatda täç ba wagtym ýok. Amerikanski banditlar ýaňky dollarlaryny şeýdip dolap dolap daşyna da pul rzyny neme edip goýýalara olam suşa meňzäp durdara tipa şo manyny berýä pullar bir birine dolanan geldik suşi bara diýýädara sagatda täç bar wagtym ýok olam roliks atsilka edýä Rolex-da Corona bar, Täç bar, mende Rolex bar. Ýöne hiç zada wagtym ýok, şonuň üçinem howlukýan näderi.
Bagyşlaň, ismim Perry Stone, Maison Francis Kur Dijon, Yves-Réan Goynichon. Düşünemok diýdi, näme gürleýäň, agam meni goýber diýýän, men ýalňyşymy bilen. Düşünerin, öz düşünşä sen. Bärde-de ala taýak Meseläni çözýän tanşyna jaň edýär. I, men şu telefony alynam gurluş diýýär, özi düşünişýär seň bilen diýýär. Olam öçük berýär.
Abonentiň telefony öçürilmeýär. Ýa bolan aragatnaşyk hüjjatynyň hyzmat ediş ýolundan başga.

Sowgat berýä, Beýtmesene ýam diýä, Ýazjak bolup oturmasanaý diýä, Goýarmy indi ýa, Men saňa diýä, garşy gidemok, Şu wagt diýä, ikimizem bir tarapdan diýä, bir tarapda diýä, Bir gün diýä, problemaň çyksa diýä, Maňa jaň edäý diýä, edara jaň edäý diýä. Meni tanaýarlar diýýär, şäherdäkilerem tanaýar diýýär, etrapdaky adamlaram tanaýar diýýär. Agam gol çekadi. Gaýrat. Agam gol çekadi. Agam gol çekadi. Gaýrat et maňa birine jaň etjek diýme gaýdyp bowmy. Agam gol çekäýdä diýip neme edýädä ýalbarýar welin-le ýaňky aly taýagam diýýär, gaýrat et diýýär maňa birine jaň etjek diýme gaýdyp bowmy diýýär.

Bölekleri çympytrak ýatyrdy. Indi ýaňky gyzy başga bir oglan görýär. Ondan görýärdenem bu gyza seredýär. Bu gyzam bul oglana diýýär, maňa diýýär, je, löbe sereden ýaly seretmek gerek däl diýýär. Bul oglanam diýýär, iki adam geçse, şolaryň biri seredip geçýär diýýär. Sen niýe aglap otyrsyň diýýär, ostanowkada diýýär. Ýagşam-a ýaganok bu gün diýýä. Döwülen ýüregiňi, çym-pytrak bolan ýüregiňi diýýä, çöplemän otyrsyň diýýä. Orlan, kirpikleň uzapdy. Seň ýanyňda gürlemän otyrdym. Diýýän çaň bir datly. Segiň gözleýäň ýalňyş derdi. Bu derdi saňa näme tanyş berdi. Sen niýe isleýän söýgiňi diýýä, keýp edýän ýerleriňden gözleýäň diýýä. Bul problemany niýe saňa diýýä, nätanyş bir adam berdi.

Gözden ýitdiň saňňyrdap bir zatlar. Gidiň soňam gürlemäni tir, Geljek ýaly garaşsaň, diýenleňi ýatla. Ýüregiň seňkä garyşyp ýerde ýatyr.

Gowy. Gowy emosionalny kaçelýa çykyp berýä. İçine girip diňleýän bol indi. Hemme aýdan zatlaryndan gözüňe getirýäň. Duýgulandyryp bilýär dara. Duýgulandyryp bilýär. Aýdym üstünde gysgaça ýene bir gezek Belläp geçeýin, gyz gelýär, astyn okuda turýar, bir oglanyň ýanyna. Ol oglan dym otyr, paka gyz gürleýän çagan. Oň gyz gürläp başlaýar. Ejem paçdy ýeke özi ýetişdirdi diýýär. Kakamdanam derek ýokdy diýýär. Maňa diýýär, Baýdurmuşyň gapysyny açdylar diýýär. Menem hezil etdim diýýär. Ýöne diýýär, şu wagt diýýär, oturyp pikirlenýän, hemme zat ýitirdim diýýär. Ýüregim döwük diýýär, söýgim ýok. Diýýär, Ullanjaklaryny ulandylar, men niýe ýüregim çöpläp bilmän otyryn diýýär Dara. Ynha, ýaňky gyz şol öz istoriýasyny aýdyp berip bolýaram welin, aňyrdan bir maşyn gelýär. O maşynam hälki ugradylan oglan tonyny beýgeldip, ýaňky gyzam dawaý mün maşyna diýýär. Bu gyz eýýäm öňünden soraljak soraglar, zatlary bilýär diýýär. Maşyna mün diýýär. Bu gyzam şol maşyna tarap ýöräp barýar welin, bu oglanam yzyndan diýýär, gitmäý-dä şo ýalňyş ýere diýýär. Gyzam gitmesem bolanok ýalňyş ýere diýýä. Bul oglanam gyzyň yzyndan seredip galýa da inem gynanyp oturýa. Meňem ýüregim döwüldi diýýä edil seňki ýalak diýýä şo ýüregiň gözläp oturan ýeriňde. Meňem ýüregim diýýä seňki bilen bile ýatyr diýýä. Günde sen ýalňyş ýerde oýanýaň diýýä oýlan soňam men nirde diýip soraýaň diýýä. Utanjyňdan nirä geljegiňi bileňok diýýä. Halas etjek şazada sen nirde diýýä, nirde sen diýýä. Belki ertire-de çykmaryn ýa bu bolup dörüşme diýýä dara. Hemme zat jikme-jik ýazylanda derňär ýalak bir kapaç eder ýalak bir zat ýok dara bärde. Bäşinji skidimiz ýassy.
Alo.

Bir oglan ýaňky kwartirasynda otyr, keýp edip. Onnoň oglanlara diýýär-de, Jigim, arkaýyn saýlaber diýýär. Baryny men getirdim, isläňi saýla diýýär. Diýýärler-ä, daýawja gyzlar at ýaly lepler. Bäri aýlaw diýýär. Gaty güýçli setirler, gaty güýçli setirler. Beýle güler baýdaw, Hennessy goý. Iň gymmadyny getir, gürleň hemmesi toý. Hemmesi at ýaly daýawja diýýär, beýlekiler diýýär.

Aýnany aç diýýär, bärsi dymyk diýýär, men-ä yssyladym diýýär, bar eşigiňem çykardyň diýýär, geý diýýär, üşeme diýýär. Ýadaw bolsaň diýýär, geç diýýär, dynjyňy al diýýär, düşege geç tänim diýýär. Sögüşip durmaly-la, aýda bir gezek üýşübem diýýär. Maňa bir kän bir bildirýän ýeri ýok, ýöne bir gelen oglanlary bir köseme diýýär. Meň bilen bolmasaň bolma goýun, olar bilen bir

Gowy gülýäň Aliýa men ýa kiçilikden galdyr hemme zat gül ýaly ýadara içeli ýadara. Sen kim bilen gürleşýäň gözüň aç gowra kim saňa kömek etdi bolmaga söwdaň suw gözläp otyrdyň berdim saňa howdan. Meň bilen haýbatly gürleşen bol şuň näme aýdýa meň üstüme gelen bolup diýä gözüň açsana gowrak diýä kim bilen gürleşýäňe seret diýä saňa kim kömek etdi diýä söwdaň bolmak üçin ýadara indi. Klet satyp beren kim saňa diýädäre. O ne puluň ýokga meň her setim gowda. Sen suw gözläp otyrdyň ya men saňa howdan berdim diýä bir adam gözläp otyrkaň men saňa on adam tapyp berdim diýä. Puluň ýokara meň häsiýetim ýaman gowdula indi näme boldy diýä.

Belki bolmarsyň ýalňyz ýaş. Puluň köpelip ugraýar welin, dostuňam köpelýär diýilýärä bilýäňmi? Adamlara sen gerek dälda inim, esas seň puluň gyzykly bolýada. Sen özüňe ýalňyz diýýäň. Sen özüň düşünýäň şda sen diňe

Men üşeýän adam däl diýýär. Pulsuz ýöne diýýär, dünýä sowuk diýýär.
Ýok bilenok çöpläp, gulagym agyr aglaňda näme. Sen aglaňda näme diýýär, meň diýýär, gulagym agyr diýýär, gulagym kirräk diýýär. Sen eşdemok diýýär, seň aglaýanyň zadyň maňa kän bir bildirenok, eşdemok diýýär däri. Ýanyşdyrap ylgaňda näme diýýär, meň diýýär, seň öz durmuşyň, meň öz durmuşym diýýär.
Ýalňyz tarap bulgan dünýäm Diňledim çepi sagy Agdyrmany dagy Aglaşmany taýyn Iki tarapyňam diňledim diýä Dagam agdyrmany taýyn diýä Aglaşmany-da taýyn diýä Seň bilen diýä.

Oýun edemde gülýärler içimden Kim hakyky ýakynam Daşym doly ýalandan Pulsuzam bir dostluk bolmy Jübülleniňiz ýalaňaç. Bu taýam güýçlüje sözler. Men oýun edemde çyndanam gülýärlermi meň oýun edýän zatlama we prikollarma gülýärlermi şo soragy özüne berýär däri kim hakyky ýakynam diýýär meň ýanymdaky hakykylar kim diýýär daşym diýýär ýalandan doly diýýär Pulsyzam bir dostluk bolarmy aýdýa. Birinji duşuşyk dost, ikinjide garyndaş. Pulum getir barylga. Ýalňy, ýalňy. Ýeke dostum kagyz. Meň ýeke dostum nagyş. Pul gerek bolsa-da, men gerek bolsam çagyş. Bu taýam güýçlüje ýöne. Menden pul gerek bolsa-da, hakykatdanam men gerek bolsam çagyr diýýär-de öz.

Diýýärler, Sen bolmasaň, senem jan diýýärler, ana, şo manyny berýär. Men bolmasam, batýar dämi gämi, ol hem düşnükli. Ýüz tutjak kime menden başga, gitsem baryňyzy taşlap, asylam baryňyz, şu taýda ýekeje sypdyrylan söz bar, ol hem taşşak. Borlaý diýýär soňundanam, bilýäňmi, şo sözi özüňiz kelläňizde goýup diňläp görüň.

Ýadadym ýaşymam ýigrimi diýä uje durmuşdan doýdum men diýä ýöne men ýigrim ýaşymda diýä menä tutup bilemok diýä nähili güýçli bolsamam diýä oturan eken daşyma üýşüp hiç kim diýä gapyny tipa daşyma üýşüp oturanlar hemmesi hiç kim eken diýä.

Kyn ýagdaýa düşende, ýok men seň ýanyňa baryp bilemok. Men prosta saňa duýdurýan nädänim, gaçýa-da ara bilýän situasiýadan oň başyna kyn gün düşende-le. Ol hemme zady ýitirdi. Hemme zady öz bolanja zadyny ýitirdi. Özem ýaş wagty. Indi iň soňky aýdym

Öwünýän, ökünýän, öwünýän, sögünýän gurundan döwlet, ýalňyş böwünýän. Entäk
özümiz durmuşymyzy gurmankak, kynçylyklardan ýaňa döwülýäs diýen manyny berýär. Ýalňyş böwrenýäsem, polibom bir zat edip başlaňda ilki bilen ýalňyşýaň,

Seň adyň ýitäýmesin diýýärdi. Ýagny şol ýasyňa köp adam gelsin diýýär, köp kişi seni tarasyn diýýär. Özüňi tanatmak üçinem diýýär, gymmatja äýnejigiňi dakyp bor diýýär.
Diýsinler bul oglan betdi. Diýsinler edenin etdi. Ýorgany özüňi çek, hiçkimiň gepini çekme. Seň ýeke arzuwyň şu dämi dynamy? Ýykyp ýumur hemme zady, goý tanasyn bilmeýänim. Bolanok diýseler boljak. Geýiňdi geýmeli gowşak, özüňe diýdirme gowşak, deňizde ýansaň ýakmaz-a dowzah. Eý, deňizde ýansaň ýakmaz-a dowzah diýýär-ä. Şojagaz ýeri näme manyny berýär? Meň pikirimçe, deňiz gök reňkde, gök reňk hem näme bilen baglanyşdyrýar? Pul bilen baglanyşdyrýar. Puluň içinde ýansaň diýýär, dowzah nädip ýaksyn seni diýýär.

Gowja emotsionalca kaçelýara berdi. Gowja pikirlendirýär. Hemme aýdymdaky aýdylan zatlar, aýdylan sözler ýa göz öňünde edil bir kartinka ýaly bolup görünýär-de, surat ýaly bolup görünýär. Şu aýdymlary diňläp otyrkamda. Ondan üns beren bolsaňyz, gynançly aýdymlara içine girip bir hakykatdanam duýgulandyrýar. Ondan ýaňky Öleli diýen aýdymyma o taýda bir wisiolja bir tans oýnasyň gelýär, bir hereket edesiň gelýär. Ondan soň ýönekeýje gyza girýäň we o gyzyň durmuşyndan, o gyzyň tarapyndan seredip görýäň. Garaz, gaty bir güýçli ýazylan albom. Men geçenki wideomda-da aýdypdym, şu Saýkdäle bilen bir döwürde, bir wagtda ýaşaýanlygyma gaty erbet begenýän. Şuň, şul oglanyň edýän zatlaryny diňläp, keýp edýänligime begenýän. Albom hemme kişiň göwnüne ýarady. Öň ýüz gezek diňlän bolsam, şu albomy ýüz birinji gezek siz bilen diňledim. Wideo göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýän. Siziň laýklaryňyza garaşýan, kommentariýaňyza garaşýan. Dostlaryňyz bilen paýlaşyň wideony. Hemmäňize göreniňiz üçin sag bolsun aýdasym gelýär. Ýene bir bellejek zadym, bul diňe meň öz pikirlem. Şu pikirlem bilen hiç kimiň göwnüne-de degjek bolmadym, hiç kimi kemsitjegem bolmadym. Şoň üçin gaýrat edip özüňize çekmäň. Ýene bir aýtjak zadym, akylly adamlara hiç zady düşündirmek gerekgäl, sebäbi olaň özleri düşünýä hemme zada. Samsyk adamlara bolsa düşündireniň manysy ýok, sebäbi olar şonda-da ynanmaz.